Стоматологларга йөрегез, тешләрегезне саклагыз, матур елмаю йөзне бизи. Бүген, тугызынчы февраль көнне, күренекле шәхесләр арасыннан танылган төрек язучысы Алишер Наваи, фигуристка, телевизион тапшырулар алып баручы Ирина Слуцкая үзенең туган көнен каршылый икән. Ә инде райондашларыбызга кайтканда, беренче котлау хатын без Иске Атлаш авылыннан алдык. Үзенең матур, унбиш яшьлек туган көнен бүген Сайфетдинова Алсу Анваровна каршылый. Аны безнең тапшыру аркылы әтисе Әнвәр, әнисе Гүзәл, сеңеле Азалия, әбиләре Сания, Рәсимә, апалары Хәйретдиновлар, Абдуллиннар, Фәхретдиновлар, Хәбибуллиннар, Хасановлар котлыйлар. Шулай ук күршеләре Дания, Сафия, Алия һәм Ләйсән апалары, барча туганнары белән бу матур котлауларга кушылалар. Балакаем, газиз оныгыбыз, яраткан сеңелебез һәм апабыз! Чын күңелдән сине гүзәл туган көнең, бәйрәмең, унбиш яшең белән котлыйбыз! Салкын кышның матур көннәрендә син дөньяга килгәнсең. Әтиеңә, әниеңә сөенеч китергәнсең. Йөзең айдай, сүзең балдай, ягымлыдыр карашың. Якыннарың ничек яратмасын, син сандугач баласын! Кызарып баеган кояшның балкуы, йолдызларның сихри җемелдәве матур, әмма кеше гомеренең яшьлек таңына ни җитә? Без сиңа, тормыш юлында көч түкмичә, җиңел бирелә торган бәхетләр теләмибез, балам. Юлың катлаулы да, сикәлтәле дә булсын. Алай яшәве мәгънәлерәк, рәхәтрәк. Син шунардан тәм, ләззәт табып, алга омтыл. Мәхәббәтең су өстендәге ак төнбоектай чәчкә атсын. Бәхетеңнең якты бизәкләре күңелеңә энҗе, мәрҗән булып ятсын. Сөергә, сөелергә Ходай насыйп итсен, хыялларың чынга ашсын. Бүген сиңа унбиш яшь тулды, самимилек әле йөзеңдә. Ирешәсе үрләр шундый биек, хыялларың чиксез диңгездәй. Котлы булсын балакаебыз туган көнең, бәхет белән атсын һәр таңың. Бәхеттән елмайсын нурлы йөзең, бәхет җылысыннан җылынсын җаның. Айсылушка, Бу матур туган көнең белән котлап, без дә якыннарыңның әлеге җылы сүзләренә кушылабыз һәм алар соралуы буенча чираттагы җырны сиңа дип яңгыратабыз.

Чираттагы котлау хатын без Иске Кулатка бистәсеннән алдык. Яңа Кулатка авылында туып үсеп, бүгенге көндә Иске Кулаткада гомер кичерүче Марс Мирзаҗан улы Абдуллин да бүген туган көнен каршылый икән. Бу гүзәл бәйрәме белән аны чын күңелдән яраткан тормыш иптәше Розалия Рушановна, балалары Айдар һәм Алиночка котлыйлар. Кадерле ирем, бәйрәмең көнендә дөньядагы иң җылы сүзләрне сиңа җиткерәсем килә. Марсым, мин бик тә бәхетле, сине үземнең гомер юлымда очратканыма. Син кирәк вакытта терәк тә, хыялларымны чынга ашыручы кешем дә минем. Балаларыңа кадерле әти булып, аларда кешелеклелек сыйфатларын тәрбияләп, матур гомер итәсең. Кадерлем, мин сине бик нык яратам һәм хөрмәт итәм. Рәхмәт, җаным, тугансың син минем бәхеткә диеп. Килеп торсын шатлыкларың, бәхетләрең гел көлеп. Рәхәт синең хатының булып, бергә гомер итәргә. Насыйп итсен картлыкка да икебезгә җитәргә. Тотынышып кулны-кулга атлыйбыз гомер буйлап. Әле яшьләр, яшик әле гел сөенечләр уйлап. Әткәебез, газизыбыз безнең, матур туган көнеңдә сиңа нык исәнлек теләргә рөхсәт ит. Без сиңа җир шарының бар җылы сүзләрен әйтсәк тә аз булыр. Рәхмәт сиңа бар кылган яхшылыгың, игелегең өчен. Китермәбез йөзләреңә кызыллык беркайчан да. Нинди рәхәт яшәүләре, әти, әни булганда! Ошаганмын сиңа, диләр, мин моңа бик шатланам. Әткәемнең кызы диеп, тагы да канат кагам. Кабатлый абый үзеңнең һәр хәрәкәт, сүзеңне. Мин дә әтинең улы ди, менә нинди, түземле. Яратабыз сине, әти, көчле мәхәббәт белән. Килсен туган көн бәйрәмең, бәхет, шатлыклар белән. Хөрмәтле Марс Мирзаҗанович, якыннарыгызның музыкаль сәламнәрен дә без шатланып сезгә җиткерәбез.

Музыкаль котлауларны чираттагы котлау хаты дәвам итә. Экраннар алдына без Яңа Земница авылында туып үсеп, бүгенге көндә Бахтиевка авылында гомер кичерүче Наҗия Фәһим кызы Йосыпованы чакырып калабыз. Аны бүгенге гүзәл, матур туган көне белән ихластан яраткан уллары Илнар, тормыш иптәше Гөлнара, оныгы Йосыпчик һәм улы Алмаз котларга булдылар. Әниебез безнең уникаль шәхес, дип язалар алар. Кайдан гына вакыт таба торгандыр ул бар эшкә. Аның чәчәкләр яратуы гына ни тора. Тирә-юньне, бар җирне мөмкин булса чәчәкләргә күмәр иде ул. Шунлыктан Самара шәһәрендә күптән түгел генә дизайнер-флорист курсларын да тәмамлады. Куллары да алтын аның. Әллә нинди подделкалар, сувенирлар ясап, якыннарына гел бүләк итеп тапшыра. Ә инде пешергән ашлары, м-м, үзебез язабыз, ә үзебез әнкәйнең тәмле бәлешләрен искә алабыз. Әниебез өстәвенә спорт белән шөгыльләнергә дә ярата. Җәй көне чабырга, су коенырга, кыш көне чана-чаңгы, шугалакта шуа. Үз гомерен ул медицина тармагына багышлады.

Әнкәйләрнең дәрәҗәсе олы ике дөньяда, Синең йөрәк күңелкәең һаман бездә, балада. Оныгыңны иркәләргә сузылалар кулларың, Көнләшеп карап торабыз бу эшеңә улларың. Һаман әле бәләкәйләр сыман тоелабыздыр, Бәлки, ачу хисләреңне шулай кузгатабыздыр. Гафу ит, әгәр китерсәк борчу-сагышлар сиңа, Синдәй гүзәл әниләр бит меңнәргә тик бер туа. Бәхетле бул, безнең белән озын-озак гомер ит, йөз яшеңә матур булып, бәхетле булып тик җит. Хөрмәтле Наҗия Фәһимовна, без дә бу матур теләкләргә кушылабыз һәм улларыгызның әлеге музыкаль бүләген сезгә тапшырабыз.

Тимуршина, уллары Руслан һәм Рөстәм, оныклары Дамирчик, апагыз Рәхимә һәм абыегыз Роберт сезне котларга булдылар. Безнең акыллы, тыйнак, күркәм йөзле, гүзәл холыклы, сабыр, миһрбанлы, татлы телле Наҗиябез! Иң беренчедән сиңа туганлыкны онытмыйча яшәгәнең өчен, кайгыларны бүлешеп, шатлыкларыбызга сөенеп торганың өчен рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Алга таба да балаларыңның игелеген күреп, оныкларыңны сөеп яшәргә насыйп булсын. Саулыгыңнан бер дә Ходай сине аермасын. Без сиңа карап, сокланып туя алмыйбыз, күзебез генә тимәсен иде берүк. Тормыш сынауларны сиңа биреп тора. Сабырлыкны синнән күп сорыйм. Сабыр ит син, балакаебыз, һәм югалып калма. Сабыр кеше һич тә хур булмый. Гомер юлын узган чакта адашмаска әгәр теләсәң, авыр чаклар, үтә авыр чакта, ни эшләргә әгәр белмәсәң, туганыңны искә төшер дә син кычкыр безгә давыл аркылы. Без килербез, чөнки туганнар без, арабызга сыймас ат кылы. Куллар кулда булсын, йөрәкләрдә бер учактан чыксын ялкыннар. Бер учакны кабызганнар гына мәңге туган була, якыннар. Туган көнең белән котлап, бәхетле бул син дибез. Ак бәхетләр һәм уңышлар, тик шатлыклар телибез. Хөрмәтле Наҗия Фәһимовна, туганнарыгыз сезне бик нык хөрмәт итү һәм ярату хисләре белән бергә музыкаль бүләккә дә терәселәре килә. Без каршы килмибез, бәхетле булыгыз, матур туган көнегез котлы булсын!